א דאקטער איז אנגעקומען אין א שטאט, ער האט נישט געקענט מצליח זיין, ס'איז דורך געגאנגען איין וואך און נאך א וואך און ער האט נישט געמאכט קיין פרנסה, ער האט נישט געהאט קיין ברויט אויף הויזן, נישט געקענט לייגן חלות שבת אויפן טיש, ער לויפט אריין צום רב פון שטאט און לייגט זיך אראפ זיין פעקל, זאגט אים דער רב איך וועל דיר זאגן אן עצה אבער דו מוזט מיר פאלגן מיט אלעם וואס איך זאג דיר. זאלסט אריינלייגן א קליינע עד אין די פעיפערס, אדווערטייזן אז דו ביסט א געלונגענע דאקטער, אבער ווען דער ערשטער מענטש קאלט דיך, זאלסטו אים זאגן, כ'האב דיר אן אפוינטמענט אין דריי האלב חדשים, זאגט ער, רוב לעבן, איך האב נישט קיין געלט, איך דארף יעצט, כ'וויל זאלסט מיר פאלגן, העסטו מצליח זיין, העסטו אים זאגן דריי אהאלב חדשים, און זאלסט אים זאגן דריי אהאלב חדשים ארום ניין אינדערפרי, ווען דער קומעדיגער מענטש קאלט דיך, העסטו אים זאגן די זעלבע צייט, דריי אהאלב חדשים ניין אינדערפרי, און אזוי ווייטער, אזוי ווען דער ערשטער מענטש וועט אנקומען, און דער צווייטער מענטש וועט אנקומען, און זיין א אנגעפולטע אפיס, יעדער וועט זען ביסט א פארנומענע דאקטער, פון דארט וועט עס גיין ווייטער. די צווייטע זאך וואס איך וויל דיר זאגן איז, ווען איינער שטעלט דיך אפ אינמיטן גאס און זאגט איך דאקטער, כ'האב גוט שבת אבער איך מוז יעצט לויפ. וועסטו קיינמאל נישט צושטעלן פאר קיינעם, וועסט געבן די אימפרעשאן ביסט ביזי, ביסט פארנומען, עסטו מצליח זיין. ער איז ארויסגעגאנגען פון דארטן, אריינגעלייגט א עד אין די פעיפער, ס'גייט דורך איין וואך, ער קוקט אויפן טעלעפאן, קיינער קאלט נישט, ס'גייט דורך א צווייטע וואך, פיינעלי ס'קומט אריין די ערשטע פאון קאל, ער הייבט אויף און יענער זאגט אים, איז דאס די דאקטער? זאגט ער אים, יא. איך קען האבן אן אפוינטמענט? ער האט קוים געוואלט שרייען אן אפוינטמענט, קום אריבער יעצט, איך דארף האבן געלט! ניין ניין ניין, אין דריי אהאלב חדשים יעצט! דריי אהאלב חדשים פון יעצט? אזא גוטע דאקטער זענט איר? זאגט ער, אפערענטלי זעט אויס אז דער עולם האט הנאה, דריי אהאלב חדשים פון יעצט, אקעי לאמיך נעמען די אפוינטמענט, ווען? דריי אהאלב חדשים ארום ניין אינדערפרי מיטוואך. סגייט דורך א טאג דערויף, און א צווייטער קאלט אריין, אפוינטמענט? ער וויל זיך איינהאלטן פון שרייען, קום אריבער די רגע, דריי אהאלב חדשים פון יעצט, ניין אינדערפרי, דער דריטער מענטש, ניין אויף פייוו, דער פערדער מענטש, ניין טען. ס'דורכגעגאנגען די דריי אהאלב חדשים. ער קומט אריין אין אפיס, ער לויפט אריין, עס איז צען צו ניין, ער טוט זיך אן דעם ווייסן כאלעטל, און ער זעט די וועיטינג רום הייבט זיך אן אנצופילן, און איין מענטש קומט אן און נאך א מענטש קומט אן און נאך א מענטש קומט אן, און יעדער זעט אז יעדער איז דא, עס איז א גוטע דאקטער, איבן די ערשטע, איבן די צווייטע, עס האט אנגעהויבן ראלן, עס האט אנגעהויבן ארומגיין די שמועה אין שטאט, ער איז א פארנומענע דאקטער, און ער איז געגאנגען אין גאס ביים אהיימגיין האט מען געזאגט דאקטער איז דא עפעס, ער קענסט נישט רעדן צו מיר, איך קלינג אריין אין מיין אפיס, אזוי איז ער געווארן מורא'דיג מורא'דיג פארנומען, ויהי היום, און ער גייט אין גאס, ס'איז צען צו ניין, ער איז אויפן וועג צו זיין אפיס, און דער רב טרעפט אים אין גאס, און דער רב הייבט אן זאגט אים גוט מארגן דאקטער, גוט מארגן א גוט יאר ר' לעבן, אבער איך קען נישט יעצט רעדן, איך לויף אין אפיס. זאגט ער ווארט א רגע, הער מיך אויס זאגט ער מיין רעבעצן איז מורא'דיג עפעס, עפעס די קאפ טאר אנגיין וויי טון, ווען קען איך אריינריקן אן אפוינטמענט מיט איר אויסצוטשעקן, זאגט ער מיר ראובלעבן, רוף אריין אין אפיס, מאך אן אפוינטמענט, איך בין זייער זייער ביזי איך קען נישט רעדן יעצט דא אין גאס, זאגט אים די ראוב דאקטער לעבן, ווער האט דיך געמאכט ביזי? דען דער וואס האט דיך געמאכט ביזי בעט איך א טובה, פאוז א מינוט, געלט און געדענק אים צוריק צו באצאלן. טייערע לעכטיגע ברידער, לאמיר נעמען די נסיונות וואס דער אייבערשטער געבט אונז אלס א פאזיטיוו זאך, ווען דער אייבערשטער געבט אונז אזויפיל גוטע זאכן, יעדער איינער, אז דו קענסט זען די מעסעדזש, הערן, אטעמען, גיין, וואקן, דו האסט חברים, האסט משפחה, געלט, פרנסה, וואס דו האסט נאר איז אזא מתנה, און אמאל פארגעסן מיר פון וועם ס'קומט, און אונז ווערן מיר אזוי ביזי, און אמאל אינמיטן טאג ערגעץ וואו, מען גייט אין גאס, מען זיצט אין די אפיס, מען זיצט ערגעץ, און אינמיטן גייט דער אייבערשטער מאכט, טס, געב מיך א סעקאנד. אפשר קעט איר שיק אריין א קליינע נסיון יענע רגע געב א מאך צי דיינע אויגן זאג הייליגע טאטע איך געב דיך מיינע אויגן איך געב דיך מיינע מחשבות איך פאוז און כ'דענק אז אלעס קומט פון דיר און די איינציגסטע זאך וואס איך קען פאר דיך צוריק געבן איז מיינע אויגן און מיינע מחשבות און דאס איז וואס דער אייבערשטער דארף פון אונז און מיט דעם וועט מען אונז ברענגען נאך און נאך גוטע גוטע השפעות פאר יעדעם איינעם.